Sinyire orogena rwa sinyire, chingoro chiana chigose ngobuga ee, chingoro chiana chigose ngobuga ee, ee, mm, ee, mm. Naamwete omwaka ogo ogochaka, nkore chividio 365 chi'amatiang'i. Ase chividio echio 365 nokoa amatiang'i chilesson from 1 to 365. Bono onyorire ase amatuko ange ikomi na tano. Ntagete rero nkore chividio igaa. ye lesson number one and problem ne lesson number two. So rero tiga nkore ye lesson number one first. E lesson number one ngoteba matiang'i kaba matiang'i, matiang'i kaba matiang'i. Ntaete koira chingaki echi otebia ng'a matiang'i ng'a abanto mbakomaete ninki oranyare okora Kenya iga. Abanto mbakomaete egasi gwakorire nereria. Abanto mbamaete aye tori mwana siasa. Ayonga Kibaki. Abanto mbamaete matiangi na omogusii ne chinamba tobwate nchiri nyinge. Igo kaba matiangi. Kende nkeiyo orakore koreta epicture eng'ao etari amatiang'i, richa teiyo ng'ao orarete etari amatiang'i, omonto abanto bakorigia amatiang'i. Toika ase, otake koba monto onde bwensi mong'ao, kaba eng'ereri eria yagatenenire yakwana ng'a masakara taiyo totagete korora igaa, akorutaruta ovyo ovyo chichwara, naende kera omonto osamba. Mongwana are ong'akete omoika o igoro antebetie ng'a egento eke kemana koinyora amajani na amasakara, ng'a yaigete ng'a gekaba ng'a ama chiplastic bags chionsi pi chia agatuguturu kera ase chisire, buna amatiang'i akwanete iga ebinto ebi bigasira bionsi. Eki nakio matiang'i amanyire ekero kio, koba strict na gokora ebinto biarorokana. Bono matiang'i kaba amatiang'i at all levels, gogokwana tiga okoabereri koria ogoikaransa ogotebi abanto mimi naomba, mimi tafadhali, if you give me a chance. Tiga nebinto ebio, kaba amatiang'i, tebia abanto ng'a ng'a ribaga eri ndusie obotirigori obo bore igaa, beka esureri yago y'amatiang'i. Goika chiboardroom aro seka buna inche ekero nachete gokorera amatiang'i na omwororo, lakini omochwi agopima are sana, are iga abapimete mwakwana mwakora obate chinsa chiaikire tiga ng'ende. Lakini tiga mbwate ng'a amatiang'i, kaba amatiang'i, tiga abe amatiang'i, option teiyo. Aya, matiang'i omoito ategemerete abanto barwe ba Mount Kenya, Abaikuyu, bamoe chikura 2027, babwatane na Abagusii na kabira chinde. Inche nimaete ekioma gene pi, takoegwa kura ase eng'encho ya Jubilee, naende takoegwa kura ase eng'encho ya Uhuru Kenyatta, akoegwa chikura ase eng'encho ere matiang'i. Onye gagochiegwa, akoegwa ase eng'encho ere matiang'i. ebikorwa biaye, ekero arenge education, ekero arenge lands, ekero arenge interior, na ekero atenenete chicabinet secretary chionsi pi chiaOhuru Kenyatta kere Ru- William Ruto amotigete. Ebi nabio bikomoa chikura, tari Ohuru Kenyatta okogera matiang'i aigwe chikura korwa Mlima Kenya. Mbamaete matiang'i ning'o. Bono iga babompimete ebinto agokora ekemo ase ekemo, chi decision making. Naende tiga ngotebi bagwancherana, rigathi Gachagua tabwati option, naye ake okoboko. Matiang'i ake okoboko. bagoteba ng'a amatiangi there is no way Mount Kenya igo tend ko listen to themselves mbari gotegera moono ng'a bategerete ebiongozi hapana. Bono igo nere ege egento kia eng'encho ng'a matiang'i abe matiang'i, gakogenda abanto mbakorora matiang'i ore na Uhuru Kenyatta yaya, ebakora matiang'i ore bieka ochire gotosaba chikura atokorere egasi buna matiang'i. tari ng'a matiang'i gete, hapana, uh-uh, hapana, tiga matiang'i aye matiang'i. Esababu ende ngobatebi neye, Mount Kenya neangete ebinto bibere, koba etractor na koba ki? eproject. Etractor na ekero ogo- okoimoka mokogaa mogoikaransa nse, mwaigwana na egento, aye gwachia gotema gwat tebia abanto. egento keria giasareka. Matiang'isi korwa opposition akorokana ng'a ere ne traitor. Otigire abande ong'ainerwe. Bono iga, egento nkogosaba matiang'i, abere opposition, opposition ko deal nero ndaisi, egento gioka agokora nogoikaransa isiko agende ase abagere aba convince, abaikuyu aba convince, abasigisi aba convince. Agende kabisa kera aase abaconvince anyore chinguru. Eko ya Kalonzo Musyoka tari kogenda isiko. Ere ase gaticha gakwenda nonya gochia. Agoboka, Gachagua rero ng'ai togochia? Mbogere, toende. Gachagua rero ng'ai togochia? Sigisi, toende. Gachagua rero ng'ai togochia? Gusii, toende. Tari kogenda ere bieka. Igo already ororokane tari strong, nare weak. Tari monto ore nguru. Bono matiang'i nere okwera ose, oyomo ase oyomo. oyomo ase oyomo achoka ogwechoka ase ayamo ase ayande, eki gioka korwa abwo matiang'i akoimoka anyore chikura chia Mount Kenya atari koenda oo, atari kogenda oo bakomoa chikura, gekora baria egento bono iga bamwire mbari koa Ruto kura. Ruto nagende obuna aragende nakore eki arakore na ntere na kwane egekoo oi yonsi pi mpaka meba yaino, tari koegwa kura korwa oo nanyore ne chingesana. Igo bono nare gosaba matiang'i abe matiang'i.

epolitician amatiangi intwe ntomaete kende gionsi. Nabo emessaging yaye natetetie omwango one oye gete ng'a gete ng'a tiga na konya tiga amatiangi abe matiangi, enchera ya koebereria ebinto igaa, agokwana na obororo oite matiangi banto bakorigia, okwo na ogotwegeria matiangi totamaeti eh, okwo na ogotwegeria matiangi totamaeti. Matiangi abanto bamanyete na oria ore strict okwana ebinto omanyete eki agokwana egento aroche. Enchera ya go advise Ruto no way, no way.

Matiang'i aserigwe asoke, lakini iga akorwa obieka, bamorokere etraita, na korwa kwa etraita tari gento kiya. Abaikuyu mbagwakera kura korwa etraita, na Abakenya bande mbagwakera kura korwa etraita mostly. Second, gokoba eproject, eproject kero Uhuru Kenyatta asete buna eproject ya Moi two thousand and two, Abaikuyu bamwangete boka abanyene, bagakera Kibaki. Kere yacha. 2017/2013 Ekanyarekana ng'a Kibaki nomoika oyo nguru aro omonto obe ntosoa nomoika oyo Kibaki Kenyatta tabwati Kibaki I mean tabwati Uhuru Kenyatta koboko hapana akirete ekero abaika obo ekaba emekire decision Uhuru tarorokane project naende indeed Uhuru Kenyatta akae gochia kura chia Mount Kenya akabe president ya Kenya ko avoid tu oboproject boria tamobwati koboko.

2022 Raila agacha buna eproject y'Ohuru Kenyatta, abaikoi bagaikaransa anse bakamokana, geka nobori bwe bono eye nobori esababu bangete Raila Amolo Odinga bagasupport William Ruto, it's because more of igo arenge project more kobua buna Raila Amolo Odinga arenge. Abanto bagoteeba ng'a onye Raila atigare opposition tachi koba ehandshake eria na Uhuru Kenyatta, anga Raila Amolo Odinga abete president ya Kenya. Lakini bono ase opposition akamanya koba eproject, onye egovernment akamanya koba eproject, akamanya koegwa chisida chionsi pi chia Uhuru Kenyatta. William Ruto akanyora enchera ya ya obwororo ya okogenda koba ki? Epresident ya Kenya. Ekaba William Ruto anyorete chikurwa korwa Bogere, Busi Busia, Coast, Oruya, ase Raila Amolo Odinga abwate stronghold. Iga abanto mbarobwo baruete ase Raila bagasoa ase Ruto, ekiagerete Ruto akabua chikura. Matiang'i namaete Ruto naruete chikura outrightly, nabo agoteba. Matiang'i kaba matiang'i, mbuya mono sana tokonyane iga iga, enamba yane nere aa gotaka kogamba na inche gamba. Manye mosapote echanero mbuya mono sana, Nyasae abasesenie, monyare gosuka tore.